Eikuaápa, reñemoarandukuaa reimeha guive. Che, Mercedes Barge, romoirũta ikatu hag̃uáicha ñañemoaranduve guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porã haipyrépe. Jaikuaamíta mba'épa ñame'ẽta ko árape, mba'épa jaikuaavéta. Ku jererã. Mba'épa hína pe ku jererã? Ku he'ise hína pe jaguerekóva ñande jurúpe. Ku jererã upéva hína castellano-pe trabalenguas. Ku jererã, péva hína ñande mbo'epy ko árape g̃uarã. Jahechamíta mba'éichapa ikatu ja'e ku jererã. Avei Jaipurúta pe kujenerã jaikuaa hag̃ua hína pe puso jepuru. Mba'épa jahupytyse ko árape? Omombarete ikuaapy kujenerã je'e rehegua. He'ikuaa kujererã. Ha avei oikuaa mba'eichaitépa ojepuru puso. Ñañepyrũta ñane rembiapo Ha emaña porãke ha ejapysaka porãke. Male ha Joséka oñemoarandu hína olimpiadarã imbo'ehaópe. Male oikéta ojerokýva apytépe ha guaraníme he'íta kujererã. Oganáta ipya'evéva. Jahechami ha jajapo ñande avei ñande rógape. Ja'éta ko'ã kujererã. Apyka puku kupépe aguapy apuka puku. Pya'evéke ja'e. Apyka puku kupépe aguapy apuka puku. Yvyra piru rakãre yryvu perõ ra'y. Peẽ pejéta pya'eve upéva nde mbo'ehárandi ha ikatu nde sy nde túvandi oĩva pende jerére. Jahechami mba'épa ogueru ñandéve ko'ág̃a. Ja'emi ko'ã mba'e chendive. Lari, lari vakapi, ja'usérõ avati tupi, tekotevẽ jakopi. Hague, heta hikuái, hokõ huguái hykue. Yvytu, yvoty ryakuã, yvytu yvate, ru'ãitépe, syryry, sururu, Pururũme oraha. Ko'ã ko tembiapo ojapókuri mbo'ehára Feliciano Acosta. José ho'u mba'ehe'ẽ, ho'u rire heta iju'u. Marã re'u mba'ehe'ẽ he'i chive, José hasẽ. Cháke chuky chíky cháke. Cháke chíky chuky cháke. Takuru puku kupépe amoñarõ tórõ morotĩ. Oke Ykére okẽ mitã. Yvytu pa'ũ porãme, yvotýre yvytu ijyvytu. Nemandu'áke ere va'erã pya'e porã ko'ã mba'e. Ko'ág̃a jahecháta mba'éichapa ikatu jaipuru puso. Puso hína nemandu'áke. Achegety rehegua peteĩ Pundie jahecháta mba'éichapa ikatu jaipuru pe puso. Pépe pehecha tuicha porã oĩ puso. EA he'i, Péva ñande jaipuru hína jahecharamóramo peteĩ mba'e. EA ou hína hikuái ja'e jepi. Puso hína pundie ha oho pu'ae mbytépe. Pehecháma voi ko'ápe mba'éicha oĩ hína pe e ha a mbytetépe. Ko'ápe jaguereko mokõi ñe'ẽ, pehendu porãke amoñe'ẽramo hína. Kái ha ijykére oĩ ka'i. Pehendúke, pejesareko porãke. Kái, Péva he'ise hína pe oguerekóva pe hendýva, pehecháma voi ko'ápe mba'éicha hendy hína peteĩ kuatia. Ko'ág̃a jahecháta mba'éichapa ha mba'épa he'ise ka'i. Oiméne peikuaáma voi, pejesareko porãke, pehendúke. Ka'i. Peẽ peikuaáma voi upéva mba'épa hína he'ise. Ko'ág̃a jaguereko mbói. Ha ijykére jaguereko mbo'i. Jahechami, Mba'épa hína ko'ã mba'e? Aikuaáma ko'ág̃a pe japysaka porãha hína ikatu hag̃uáicha peikuaa moõitépa oso hína pe ñe'ẽ ojepuru rupi pe puso. Mbói, Pépe peguerekóma hína mba'épa? Mbo'i. Upéva hína pe jaipurúva kyse ndive ikatu jaipuru ikatu hag̃uáicha ñambosa'i peteĩ mba'e. Ko'ág̃a jaguereko A ha omoñepyrũ peteĩ puso. Peẽpa peikuaa pe puso? Sapy'ánte ndaipóri hína jaipuru vove ñe'ẽvo hína jaipuru péichante. Upévare ko'ápe jaguereko hína pe a he'iséva hína pe castellano-pe ja'e ikontexto rupi. A Ho'a ha a. Péva hína peteĩ ñe'ẽtéva. Ko'ág̃a pépe jahecháma voi hína mba'éichapa hína ho'a. Oiméva hína upéva Rolfi térã Joséka. Ho'a ha'e. Avei u. Péva ambue ñe'ẽtéva. Péva pe ikontexto, ijere rupi Ñande jaikuaa mba'épa hína ja'e. Ha upémarõ jaipuru ñe'ẽtéva ñamosusũvo hína. Ha'u, térã, ho'u. Pépe pehecha hína okaru hína Oiméne hína Rolfi térã Joséka. Ho'u hína ha'e peteĩ tembi'u. Ñe'ẽtéva omoñepyrũva he, he'ise oñepyrũha pusógui. Upévare ha'e kuri peẽme. Ajépa. A, Péa hína ho'áva. U, Upéva hína ho'úva peteĩ mba'e, tembi'u ho'úva. Ajépa. Jahechami ko'ág̃a mba'épa jaikuaavéta. Ñe'ẽpy ñepyrũme. Mba'e hína he'ise ñe'ẽpy ne mbo'ehárandi nde, upéva reporandumíta chupe mba'épa he'ise. Ko'ápe jaguereko hína oñepyrũ jey pe puso ndive pe ñe'ẽ. Y he'i. Hi y. Mba'e he'ise hi y. Oguerekóva y. Upéva he'ise. Pépe ohechauka ñandéve. Ára he'i. Hi'ára. Péva hína hi'ára mbotýre he'i. Péa ikumpleáño omboty a hi'ára. Pe heñói hague imandu'a térã ojegueromandu'a upéva hína. Jahechamíta ha ñanemandu'áta umi mba'e ñame'ẽva'ekuére. Jahecha jey ñane rembiapo. Ñamongora oĩ porãvahe. Jahecha ko'ág̃a ko'ápe peteĩ karia'y. Jahechamíta mba'épa he'i ko karia'ýre. Roy, pehendu porãke mba'éichapa ha'e hína. Ro'y, ro'y. Upépe rehecháta avei mba'éichapa ojehai. Mávapa ko'ã apytépe ojehai porã, oĩ porã ha mba'éichapa ojepuru porã pe puso pe ñe'ẽ ryepýpe. Ejapomi. Oĩ porã. Ro'y. Pépe ojepuru porãiterei pe puso ha pe ñe'ẽ upeichaite ojehai. Ko'ág̃a jajapota ambue tembiapo. Ko'ápe jahecha hína peteĩ ára, jahechami mba'épa hína upéva. Ko'ẽ, ko'e, ko'. E. Mba'éichapa hína ja'e upéva ha mba'éicha ojehai? Ejapomi. Oiporãiterei. Upépe oĩma ko'ẽ oĩporã. Ko'ág̃a jaguereko peteĩ mba'yru. Jahechami mba'éichapa ojehai mba'yru. Mba'y ru. Ko'ápe ahecháma voi oĩ vai, oĩre hína peteĩ pundie ykére pe puso. Upéi he'i Mba'yru. Upéi oĩ mba'yru. Mba'éichapa ojehai? Ehai porãke nde. Mávapa remongoráta? Oĩ porã. Mba'yru. Ko'ág̃a ñamohu'ã ñane rembiapo. Ñanemandu'áta jaha mboyve mba'épa jaikuaákuri. Jaikuaákuri mba'épa hína kujererã. Nde ikatu reheka ambue kujererã ikatúta rejuhu ko'ág̃a Internétpe ha avei umi aranduka reguerekóva voi nde mbo'ehaópe. Ikatu avei reporandu umi nde rogayguakuérape, ha ikatu upécharamo rehai ha reikuaave, ha eñeha'ãkena ejapo ikatu hag̃uáicha osẽ pya'e ndéve, upéicha ndekatupyryvéta avei Guarani ñe'ẽme. Avei jaikuaa kuri Pepuso jepuru, ko'ág̃a Joséka ha iñirũnguéra ikatútama ohaikuaa umi ñe'ẽ ogueraháva puso, nde avei upévape reñemoarandúta. Ko'ág̃a reikuaáma hína mba'éichapa ipu, Ehendúke ha emañáke, ku'i tembi'u kane'õ.